Thil sining kan pek ṭhan lai tu cu pengtlang CDF kong i biahalnak ṭhiamṭhiam kha kan pek ṭhan lai i Salai Bualian Mang nih a lehmi kha kan ngai ṭhan hna lai. Cun kan YouTube hi ahhin thil ṭha tiah kan ruahmi cun mipi nih theih a mi tete kha Laiholh cun a hnu ahcun holh dang hna zongin chim khawh an rak i zuam leh ṭhan an ti ahcun subscribe le like kha pek khawh a si timi kha an chim ta duh tampi ka lawm. Ngai hna usih khah. Cun ubai van peh ta ko rih usih law. Nihin ah democracy kan ti, federalism kan ti i kan khelmi hi a min cu kan chim lengmang le nan kan chimh lengmang le a min cu kan theih cio. Natein Hi dothlennak taktak kan van tuah tikah hin kan fiang thlu lo hlah maw ti hi ruah awk ngai in kan hung um. Cu chungah cun pakhat te puai no ka van tuah lai hi cu cu baya nangmah nih na van kan chim chin la le tahchunhnak ah hlan te zong ka rak ti pengmi cu Thlantlang CDF kan um i Thlantlang CDF nih Thlantlang peng pakok hi kan area kan ta ti phun deuh khan um a si. Hakha CDF zong cu ṭhiamṭhiam, Falam, Falam CNO zong CNDF zong cu ṭhiamṭhiam le cu lak zong ahcun fiang tein nizanpi ni te zong ah atu i MDF i an policy ahcun Mara ram cu Marami lawng in kan uk la ti kha an policy bak ah khan an ṭialmi kha fiang tein anmah nih an chim. Kha bantuk tete kha policy theng i kan tial lo zong ahhin cu hlan zong ah khan Hakha CDF nih Hakha ram paoh kha kan ta ti bantuk Laam nih kan anmah ram paoh kan ta ti bantuk Mindat nih kha bantuk in dothlennak a tuahmi kan hong lawh tikah khin democracy kan timi tang taktak taktak le cucun hi federalism ka si zong ah khan hi zauk phung kan timi hi an kheng deuh lo hlah maw ti hi zei kan ti la a ka ruahter ngai zeicahtiah Mara nih Mara len popoh cu kan ta si i Mara lawng nih kan uk la ti cu ti hna sulaw Falam in tive hna si Hakha nih Thlantlang nu tive cio a si law luatletnak cu ral hi van tei u sulaw kan ram hi ser u sulaw an chim duhmi khi an i fiang hnga maw? Chin cozah timi khi deuh khoika dah an va chiah hnga? Cun federal in kan um tikah Mah kong hi tlawmpalte bel ka duhmi cu siin O CNDF i July piter thang nih khan RFA zongah siseh cun adang dang zongah khan a chimmi kha a si theo lai tiah ka ruahmi cu CNA CNF pawl le dangpa phu kha CNO CNF uh, CNDF kan umnak lam in an rat ahcun kan i kap ko lai ti bantuk kha chimmi ruang ah khan si theo lai tim kha ka ruahmi si mah ca khan mipi nih theihthiamnak ding ah tiah government tang ah khan zeitindah pasak ai letin hnga anmah leng kha kan anmah ram kha kanmah ta bak si kanmah minung lawk bak nih kan ukla kanmah minung lawk bak nih khua kan khan la lai kan rel la an timi kha independent khi mo thlan tlang peng independent mo si lai haka peng independent mo si kun lai mara len independent mo si kun lai Hnatlak tangin Hakha ram kan kal tikah visa maw kan hauh kun lai, kotkam an rak cawk kun lai. Eh, kha bantuk tete kha vai ah kan i fiang deuh rua lo hlah maw, cu ruangah hlah maw atu i fak tuk in mah peng le tlang i kan i hup phak le fak tuk i kan a si lo dingmi nawlneihnak hmailei i kan hmuh ṭung lo dingmi maw si lo practical a ciah lomi uh, nawlneihnak pi khi maw kan hei ruahchan hna le hi tluk in peng le tlang in kan tan hnga. tilung khi a ka ruahter hna i hi kong he pehtlai in hi kan khelmi democracy kan timi federal kan timi hi nihin nih hin kan miphun dothlentu dothlennak tuahtu pawl nih hin kan i fiang thlu ko tiah na ruat ve maw siloah zeitlak kan chanbau hi kong he pehtlai in timi te kha tlawmpalennak kan ruah khawh ahcun ti kha ka van duhmi a si.

Kan khua, kan dawt, kan peng kan dawt, kan ram kan dawt, kan miphun kan dawt ti kha a ṭhami a si. Minung simi paohpaoh nih khakha kan neih dihmi a si. Minung cu chim lo saram hmanh nih anmah le anmah cu na veng cu mu, na daw cu mu. Asinain vei hi political science ahhin Social contract hi Western political tawt ah biapi ngai in tlawn a si tawn. Zei ruangah dah minung kan um ṭi? Zei ruangah dah kan i fonh? Zei bantuk caan ah hin dah minung hi kan freedom hi a san bik? Tikah a tawinak in chim khawh van i zuam tu usilaw,

Asinain makhaazalonnak kha zeizong vialte lai a rel dih kho maw ti tikah a ngah lo. Kanmah lawng an um awk ṭhat lo caah chungkhar in kan um, a khua in kan um. a peng in kan um, a tlang in kan um ti kha si tawinak chim ahcun. Zeiruang ti ahcun minung kan nunnak ah security a vun hau. Pawcawmnak a hau. A phunphun kha si khi ti kan van chim kan tam tuk lai caah tawinak kan chim lai ti. Cucaah cun atu a peng le tlang cio kan mah le kan peng le kan tlang cio i kan um tikah kan freedom kha a sang ngai cu. Kan mah le kan tlang ah duh tawk i vei ah Lutaw i le sih cun ṭhu lo cun ṭhu duhtawk i tuah khawh. Cafang tak i um kha kan duh dih ko. A bik in hriamtlai phu ah warlord culture an ti lam um ai. Kanmah lawng nih atu kanmah nih kan nih atu lawng ah kan ton i kanmah bantuk miphun tampi ram a sermi hna nih hin warlord Cikhatte van tenh ta tuah lai. Tuimin awng hlain doh lio se mah le mah kha kan i doh can si lo i atu cu a bikin uknak lei ah min awng hlain doh si loin kanmah cu Hakha ah, kanmah cu Falam ah, Mara ah, Mindat ah, Tidim ah, Zolen maw Zomi timi bantuk kha Kha a ngan deuh ah kan cheh tikah khan kan dothlennak khan hna a hnok ngaingai. Cucu minung lai kan tei hnu tu ah khan mah kha a cang te a tuah te ding khi a si rua. Mah kha si. A sia tah kan pawng i ral ummi atu ah kan uk cuahmah mi, uk an kan tim cuahmah mi, kan ram an kan thut cuahmah mi hi kan mah tein kan i veng kho lai maw ti kha big question cu si. kan i ven khawh lo caah kan zaten kan i fun hau kan zaten i fun hna u sih kan zaten kan ral he kan ram hi veng ṭi hna u sih i chanh hna u sih i bawm hna u sih i dirkamh hna u sih tiah kan ti lengmang mi cu si kha bantuk in atu kan chim lengmang mi social contract kan lung a pian lo tikah keimah ka khua keimah ka ram ti phun in kan um meithal zun khat i tlaih i liang i bei i ve ah khuami vialte ka bia nan ngai lai hi ti bantuk pawl kha ṭih a nung taktak mi cucaah cun ralkap pakhat ralkap bu pakhat van ser tikah a hmasa bik i i cawnpiak mi cu lungput ka si ralkap pakhat na si tikah hriamnaa tlaih tikah naa tlaihmi hriam nih mi zong a thah khawh, nangmah zong an thah khawh tikah zei bantuk lungput in dah hriam na tlaih lai ti kha i cawnpiaknak ah a biapi taktakmi a si. Training zong kai huaha lem loin ralkapbu kan van i ser, zeimawzat in fundraise khawh kan tuah, fund kan raise khawh, tangka kan nei, zeimawzat hriamnam kan nei tikah kanmah kan khua ah keimah ka ngan bik, kanmah kan peng ah kanmah bu kan ṭhawng bik, kanmah kan ram ah kanmah hleiti bantuk pawl ruahnak kan nei. Kha tikah zeiruang set ah dah hriamnam kan rak tlaih a hramthok bik ah Zeiruangah dah hriamnam kan tlaih timi kha hmuhfian lo, theihfian lo, khuaruah i palh sual kha fawi tein a si. Cucaah cun atu hriam kan tlaih tikah hriamtlai bu karlak ah khuaruah ning basic political thought politics a um tuning miphun pakhat le pakhat i pehtlaih ning ti bantuk pawl zong hi tlamtling deuh nih chim ruahnak um kho silo cu ṭha ngai hna. Hi a tawinak chim ahcun kan hmuh tawk kan hmuh phak khawhmi nih a zo lo ti u sih law kan palh lai lo dah. Mah cu ruang bik cu an si ko. Cun hriam kan tlaih tikah hriamtlai bu pawl nih hriamtlai bu simi training a herhmi kai dingmi zat kan kai fawn lo. A herhmi zat training kan kai lo tikah mipi he i pehtlaihnak ah uh, civil military relation an ti le mu. Mipi le hriamtlai bu i pehtlaihnak ah kan chambau. Raldohnak ah kan chambau. Kan lungput ah kan chambau. Maka chambaunak vialte kha a tam lengluang caah atu i Standard Army sernak ah kan van timi zong ah kha bantuk pawl zong kha aa tel chih dihmi si. Cucu vialte ka van chim khawh tawk sesela na, na ka halmi ka kheng ma kheng lo dek, hei ka lawm e.